Теге җума хөтбәсендә туганнар белән араны якынайту, яхшырту, алар белән араны ныгыту һәм дә туганнар белән араны өзү хакында булган аятлар һәм хәдисләр карап киткән идек. Һәм туганнар белән араны ныгыту никадәр Аллаһ субхана ва тәгалә каршында игелекле гамәл. зур әҗер-саваплы гамәл икәнлеге бәян ителде. Һәм дә шулай ук туганнар белән араны өзү Алла субхану ва тәала каршында никадәр куркыныч һәм никадәр зур гөнаһ икәнлеге дә Коръәни Кәримдә һәм Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва салламның хадисләрендә бәян ителә. Шуңа күрә һәрбер пәйгамбәр

Әгәр дә кем дә кем туганнары белән арасы нык булса, димәк ул Аллаһ субхану ва тааля белән булган араны да ныгыта. Кем дә кем туганнары белән булган араны өссә, димәк ул кеше Аллаһ субхану ва тааля белән булган араны да өзә дигән сүз. Шуңа күрә инде һәрбер мөмин мусульман тырышырга тиеш туганнары белән араны якынайтып, Аллаһ субхану ва тааляга якынаярга. Һәм сакланырга тиеш туганнары белән булган араны өзеп, Аллаһ субхану ва тәгаләдән өзелүгә. Бу хадис Бухарида китерелә һәм сахих булган хадислардан санала. Шулай ук туганнар белән араны ныгыту, яхшырту, шушы өзелгән араны бәйләү җәннәткә керергә сәбәп булып тора. Бер вакыт бер кеше Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям янына килә дә әйтә: "Эй Расулуллаһ,

Яни сәламнәр бирегез бер-берегезгә. Ассаламу алейкум дип. Һәм бер-берегезгә ризыклар биреп ашатыгыз ди. Бигрәк тә ризыгы булмаучыларга ризыклар биреп, аларны ашату, эчертү саваплы гамәлләрдән санала. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям асулул архам туганнар белән булган араны бәйләгез ди. Һәм кешеләр төннәрен йоклаган вакытта сез намазда уяу булыгыз дип

Һәм шуңа күрә туганнар белән булган араны без ныгытырга, бәйләргә тиешбез. Аллаһ Субхану ва Тәгалә андый кешеләр хакында әйтә: "Валлазина ясилуна ма амара Аллаһ бихи аюсара ва яхшауна Раббахум ва яхафуна суал хисаб". Шулар, ягъни мөэминнәр, кайсылары без аларга хөрмәт, мәрхәмәт, шәфкатьлелек күрсәтергә дип әйткән кешеләр белән хөрмәт, шәфкатьлелек күрсәтәләр ди шундый кешеләргә. Ягъни туганнарына, якыннарына карата игелек кылалар. Үзләренең Раббыларыннан һәм кыямәт көнендә начар хисап кылудан куркалар дип Алла Субхану ва Тәлә Рагд, ягъни Күк күкрәү сүрәсенең 21 аятендә бәян итә. Шуңа күрә кем дә кем үзенең туганнары белән араны ныгыта икән, бәйли икән, димәк ул кеше Раббысы Алла Субхану ва Тәләгә буйсына. Ә кем дә кем шушы араны боза икән, өзә икән, димәк ул Алла Субхану ва Тәләнең Ә әмеренә буйсынмыйча, аңа каршы чыгулардан була. Шулай ук туганнар белән булган араны ныгыту ул кешедәге иманның күрсәткече булып санала. Абу Хурайрада китерелә торган хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтә: "Ман кана юмину биллаһи вал яумил ахир, фальясил рахимаху." Кемдә кем Аллаһка һәм кыямәт көненә иман китергән икән, ул туганнары белән булган араны бәйләсен диде. Туганнар белән булган араны бәйләсен дип пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям шушы изге гамәлне Аллаһ Тәгаләгә һәм кыямәт көненә иман китерү белән бәйли. Ягъни ни кадәр олуг гамәл икәнлеген күрсәтә. Шулай ук ошбу гамәл Аллаһ субхану ва тәгалә каршында иң яраткан гамәлләрдән булып санала. Бер вакыт бер кеше пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям янына килә дә

Начарлыктан тыю ди. Һәм шушы кеше сорый, эй Расулуллах, Аллаһ субхана ва тәала каршында иң начар гамәлне әйтсәлә ди. Шунда пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтә, ул Аллаһ тәгаләгә ширк кылу, тиңдәш кылу. Шул аннан соң кайсы сүзен дигәч, ул туганнар белән булган араны өзү диде. Аннан соң кайсысы дип әйткәч, ул начарлыкка чакыру һәм яхшылыктан тыю дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм үзенең хадисендә әйтә. Һәм менә шу өч нәрсә алар бер-берсенә бик нык бәйле. Ягъни Аллаһ Тәгаләгә иман китерү, туганнарың белән яхшы мөгамәләдә булу, яхшылыкка чакырып начарлыктан тыю, алар бер-берсенә бик якын булган гамәлләр. Кеше иманга килә икән, намазга баса икән, хаклыкны аңлый икән, иң беренче ул шушы хаклыкны кемнәргә ирешергә, ирештерергә тырышырга тиеш? Әлбәттә, үзенең якыннарына. Үзенең хәләл җефетенә, әти-әнисенә, балаларына, туганнарына, якыннарына менә шушы яхшылыкны чакырган итергә тиеш. Шуңа күрә ул иң беренче туганнары белән булган араны яхшыртырга тиеш. Үзенең әдәбе белән, үзенең әхлагы белән, хәтта синең туганнарың, якыннарың башка дин әһелләреннән булса да, хәтта синең туганнарың, якыннарың, әйе, зур гынахлар кылса да, син алар белән араларны үзмичә, бәйләп, ныгытып, аларны хаклыкка чакырырга Ә туры юлга чакырырга, җәһәннәмнән котыла торган юлга чакырырга, җәннәткә илтә торган юлга чакырырга тырышырга тиешсең. Бу синең бурычың булып тора. Һәм монда, әлбәттә инде, күркәм әдәп, яхшы сүз, яхшы мөгамәлә, әйе, һәм хикмәтле гыйлем белән, ягъни гыйлем белән, хикмәт белән аларга шушы хаклыкны ирештерү тиешледер, хөрмәт җәмәгать. Ягъни бу шулай ук Аллаһ субхана ва тәгалә каршында иң яраткан, иң сөекле гамәлләрдән булып санала. Шулай ук туганнар белән араны яхшырту ул Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең васыяте. Әбу Зар радиаллаһу ан үзенең бер хадисендә әйтә, минем сөеклем диде, ягъни Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм миңа васыят итеп калдырды шушы әйберләрне. Шуларның берсе ул син гыйбадәт кылган вакытта, яисә диндә булганда, кешеләрнең сүзләренә Карамаска, ягъни алар синең турында нәрсә генә сөйләсә дә, нәрсә генә әйтсә дә, аларның шушы сүзләре сине Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылудан читләштерергә тиеш түгел. Карале, бу бит намаз укый, Әйе, нәрсә ул кеше күрсәтеп йөри, кешегә үзенең изгелеген күрсәтеп йөри дип, һәм башка һәм башка нәрсәләр, ягъни сине читләштерергә тиеш түгел, намаз укудан, мәчеткә йөрүдән һәм башкасыннан. Яни син Раббың Аллаһ субхана ва тәгаләгә тугры булып калырга тиешсең. Гыйбадәт кылырга тиешсең. Синең хакында нәрсә генә әйтсәләр дә. Яхшысын әйтәләрме, начарын әйтәсен әйтәләрме? Яни шушы юлда син тугры булып калырга тиешсең. Һәм дә шулай васыять итеп калдырды, туганнарың белән булган араны яхшыртуны дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям Әбу Зәр радиаллаһу анһу Әгәр дә безнең әти-әниебез безгә васыять итеп берәр нәрсәне калдырса, берәр нәрсәне әйтсә, без бит аны үтәргә тырышабыз. Ә монда Аллаһ субханаһу ва тааляның сөекле илчесе пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям васыять итеп калдырган икән, без бу нәрсәне дә эшләргә тиешбез, җәмәгать. Шулай ук кыямәт көнендә пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, менә шушы туганнар белән булган ара Кыямәт көнендә Адәм баласына шәһидлек китерәчәк. Шәһидлек китерәчәк. Яни әгәр дә син туганнарың белән яхшы мөгамәләдә булгансың икән, шушы туганчыллык җепсеннәре шәһидлек китерәчәк, и Раббым, ул кеше минем араны ныгытты, бәйләде, әйе, бөтенесен эшләде дип. Әгәр дә инде син туганнарың белән булган араны өзәсең икән, белеп тор, шушы туганчылык җепселләре кыямәт көнендә әйтәчәк, Эй Раббым, бу кеше синең әмереңә буйсынмады. Ул туганнары белән булган арасын бозды, шушы туганчылык җепселләрен өзде дип. Ә туганчылык җепселләрен өзү, ул хөрмәт җәмәгать, Аллаһ субхану ва тәгаләнең ләгънәтенә төшү. Һәм шундый чакта адәм баласы кыямәт көнендә Җәннәткә керә алырмы, әгәр дә аның шушы туганчыллык җепселләре әйтеп торса, Раббысы Аллаһ Субхану ва Тәгаләгә ул кеше бозды дип, ул кеше өзде дип араны. Әлбәттә, синең шансларың җәннәткә кергә бермә-бер кими. Әгәр дә син туганчыллык җепселләрен ныгытасың икән, бәйлисең икән, тырышасың икән туганнарың белән яхшы булып яшәргә, синең җәннәткә кергә шансларың арта гына. Шуңа күрә шушы дөньяда без хөрмәтле җәмәгать араларыбызны яхшыртырга Туганнарыбыз турында кайгыртырга һәм шушы җепләрне, хәтта өзелгән булса да, ерак булса да, бәйләп ныгытырга тиешбез. Шулай ук шушы дөнья эшендә туганнар белән булган араны бәйләү файда китерә икән. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Анас ибн Малик радиаллаһу анһу аның сүзләрен китерә. Әгәр дә кеше тели икән, үзенең ризыгының киңәюен һәм гомеренең озынаюын Ул туганнары белән булган араны яхшыртсын диде. Яхшыртсын диде. Ә бездә кызганычка каршы киресенчә, туганнар белән талашып, ызгышып, мал булыйсы, бер-берсенә дошманлашып, әй, озын гомер телиләр, бәрәкәтле имин тел, тормыш телиләр. Уйлап кына карыйк, җәмәгать, Аллаһ Субхана ва Тәгаләнең ачуын китерә торган гамәл кылып, без ничек бәрәкәтле тормышка ирешик? Без, без ничек иминле тормышка ирешик? Ничек безнең ризыгыбызда бәрәкәт булсын? Аллаһ Субхана ва Тәгаләнең ачуын китерә торган гамәлләр кылып яшәсәк, туганнарыбыз белән булган араны өстәк. Үзебезнең башыбызга кайгы төшсә бит, иң беренче булып туганнарыбыз, якыннарыбыз килә. Әгәр дә алар белән ара өзелгән икән, кем килсен безнең яныбызга? Иптәшләр, дуслар, бер көн килер, ике көн килер, бер атна килер, күп дигәндә. Аннан соң алар китәләр. Һәрберсенең үз тормышы, ләкин туганнарың, якыннарың синең белән калачак, әйе, һәм алар сиңа даими рәвештә ярдәм итеп торачак. Шулай ук туганчыллык җепсеннәрен бәйләгән өчен иң тиз иң тиз әҗер савап иң тиз ирешә һәм Алла субхану ва тааляның начар җәзасы да иң тиз ирешә, әгәр дә кеше туганнар белән булган араны үссе. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям шулай дип әйтә үзенең бер хәдисендә, Э, кемдә кем туганнары белән арасын бәйли икән, аңа әҗер савабы, игелеге менә шушы, яхшылык Аллаһ Тәгаләдән яхшы җәза бик тиз килеп ирешәчәк. Һәм киресенчә булса, Аллаһ субхана ва тәгаләнең ачуы да, газабы да аңа бик тиз килеп ирешәчәк дип пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вәсәлләм бәян итә. Шулай ук туганнар белән араны ныгыту ул кешедән начар үлемне дә ерагайта. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вәсәлләм үзенең бер хадисендә әйтә, кемдә кем тели икән, Үзенең гомеренең киңә озынаюын һәм ризыгының киңәюен һәм начар үлем аннан ерак булуын, ул туганнары белән булган араны ныгытсын диде һәм Аллаһ Тәгаләдән курыксын дип, Пәйгамбәребез салләллаһу алейһи вә сәлләм әйтә. Ошбу хәдисне Әхмәд китерә һәм Әхмәд Шакир сахих дип әйтә ошбу хәдис хакында. Һәрберебез үзебезгә яхшы үлем килүен телибез. Һәрберебез телибез соңгы сүзләребез Лә илаһ иллаллаһ Мухаммад Расулуллаһ булсын дип. Һәм менә бу сәбәп, бәлки туганнарыбыз белән араларыбызны яхшыртсак, һәм Алла субхана ва тәгаләдән курыксак, бәлки менә шушы сәбәп булыр безнең, әй үлемебезнең яхшы үлем булып, начар үлемнән ерак булуына. Шулай ук шушы дөнья әһелләренең һәм ахирәт әһелләренең иң әхлагы, иң яхшы әхлак, ул нәкъ менә Туганнары белән булган араны ныгыту, дип Пәйгамбәребез салләллаһу алейһи вә сәлләм үзенең хәдисендә бәян итә. Шуңа күрә хөрмәтле җәмәгать, без менә шушы хәдисләргә таянып, үзебезнең туганнарыбыз белән араны яхшыртып, әгәр дә алар безгә начарлык белән җавап бирә икән, киресенчә без аларга яхшылык белән җавап биреп, аларны хак юлга

җәннәткә кермәячәк икәнлеген бәян итә. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вә сәлләм әйтә, туганнар белән араны өзүче җәннәткә кермәс ди. Җәннәткә кермәс ди. Шуңа күрә без моның хакында да уйланырга тиешбез. Бүгенге көндә күпме кеше әй, мал бүлешкән вакытта, мирас бүлешкән вакытта, әй, туганнары белән талашып, ызгышып, сатулашып, дошманлашып, квартирага керәләр.

Имам Әхмәд риваятында һәм Әхмәд Шакир шулай бу хадис хакында сахих дип әйтә. Шулай ук Бухари Әдәбул Муфрат китабында әйтә, туганнары белән булган араны өзүчеләргә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте төшмәс ди. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте төшмәс. Әгәр дә Аллаһ Субхану ва Тәгаләнең рәхмәте төшми икән безгә, без нинди бәрәкәтле тормыш көтик? Нинди имин тормыш көтик? Шуңа күрә инде Аллаһ Субхана ва Тәгалә безгә туганнарыбыз белгән булган араны яхшыртырга, ныгытырга насыйп итсен. Һәм ни рәвешле туганнар белән араны яхшыртып була, анысы инде иншаллаһ алдагы җомгаларда тагын бәян ителер. Инде бу темага мин басым ясап берничә җомганы иттем, чөнки чынлап та бу тема бик мөһим, бик кирәкле һәм кешеләр кызганычка каршы бу мәсьәләгә Бүген бик җиңел карыйлар, гәрчә бу нәрсә Аллаһ Субхана ва Тәгалә каршында бик олуг һәм бик зур нәрсә булса да.